Сәлам дуслар, сез менә бездән сораган идегез, бүрек пешерә беләсезме дип. Бүрекне без әлбәттә пешерә беләбез һәм аны без сезгә бүген пешереп тә күрсәтербез. Бүрек дигәндә менә аңлашылсын өчен инде ул безгә күбрәк Кырым татар ашларыннан, Кавказ халыклары ашларыннан билгеле булган чебурек дигән сүздән таныш. Чебурек дигәндә инде без гадәттә менә аның эченә итне, шикелеш салып пешерүне аңларга кирәк. Һәм ул инде майда кыздырылган ризык булган. Ә безнең бүрек бүгенге ризыгыбыз ул башкарак ысулда пешерелә. Һәм бергәләп менә без аны хәзер пешереп күрсәтәбез сезгә. Моның өчен инде әлбәттә бүрек өчен камыр кирәк була бит инде. Хәзер төп өлешкә күчәбез, камыр өлешенә. Аның өчен менә без алабыз ярты стакан чамасында Су, су нинди дә ярый, җылымса су да ярый, кайнаган, кайнамаган су да ярый. Э, бераз гына менә он э, тоз салып җибәрәбез. Бу инде каядыр э, калак очында була торгандыр. Һәм он салабыз. Он салып без йомшак кына камыр басачакбыз. Дуслар, менә безнең камырыбыз шушылай бик матур гына үзле генә булды. Без аны хәзер берничә кисәккә бүлеп, мөмкин ике кисәккә дә, өч кисәккә дә бүлеп, шарчыклар ясап, бер ун минут ял иттерергә куябыз. Менә шулай шарчыклар ясыйбыз да. Һәм бу шарчыкларны без инде бер ун минутка ял иттерергә куябыз. Ун минут. Камырыбызны ял иткән арада, безгә хәзер бит инде эчлекне ясыйсы була. Эчлек өчен без алдык менә бүген ит тарткычтан чыгарылган сыер ите. Ул менә монда каядыр бер 200 грамм чамасында булыр. Аңа салабыз без бер баш вак итеп туралган суганыбызны. Бурыч салабыз. тәм өчен һәм, һәм тәминчә э, тоз салып җибәрәбез менә шушылай җәябез җәемнәребезне менә бу җәелгән җәемнәребезне без хәзер менә шушылай башта э, тәлинкәгә май сылыйбыз да аның өстенә җәемебезне җәеп шушылай һәр катлам сайын май сылап Мул гына иттереп, аларны ял иттерергә куябыз. Бу безгә ни өчен кирәк? Без әле бу э, җәемнәрне яңадан кул белән бик юка гына иттереп, тарттырып җәясебез була җәемнәрне. Безнең менә монда эрителгән э, атлан май, мөмкин моны үсемлек мае белән дә сыларга, э, кемгә ничек ошый, икесен бергә кушып сыларга да мөмкин үсемлек мае белән атлан майны. Менә безнең камырыбыз шушылай ял итте, каядыр бер ярты сәгать. Хәзер менә безгә аны э, менә бу кунага төшереп бик Нәзек, нәзек кенә иттереп җәясебез, тарттырасыбыз кала. Аның өчен менә мин кунаны хәзер майлыйм, өслекне. Менә без камырыбызны менә шушылай күтәртеп, әз генә читеннән җайлап кына, чит-читләреннән шушылай тарттыра барабыз. Ул бик юка гына иттереп җәелә, тарттырыла. Әгәр дә инде каядыр тишелеп китсә, ул Ансызсы куркыныч түгел. Чөнки без аны әле э, рулет итеп төрәчәкбез эчлекне салганнан соң. Һәм без бу камырыбызга инде менә шушылай юка гына иттереп эчлегебезне салып чыгачакбыз. Әйткәнемчә, безнең э, эчлегебез бүген итле, ит һәм суган. Монда мөмкин салырга эремчек тә, аннан соң сыр белән йомырка да Яшел тәнле кешеләр белән шулай эшлек төрлечә булырга мөмкин. Хәзер инде без менә бу камырны менә шушылай бер читеннән җайлап кына төреп, рулет формасында төрәчәкбез. Без менә шушылай рулет формасында төрдек бит инде. Хәзер бу камырыбызны шушылай Улитка формасында түгәрәклибез. Без дуслар менә без бөрекне шушылай бөреп бетердек, табага куйдык. Мин аның хәзер өстен мойлап алам. Минем монда э, бер йомырканың сарысы һәм аңа әз генә мин э, сыек май салып җибәрдем. Сыек май белән менә шулай йомырка белән аның өсте кызарып, матурланып, ялтырап китә. Һәм соңыннан инде менә майлап бетергәннән соң мин бу бүрекләрнең э, өстенә э, кунжут сибеп чыгачакмын. Кунжут орлыгы. Һәм безнең кала э, бу бөрекне 180 градуслы мичтә каядыр бер 35-30 минут пешереп аласыбыз. Дуслар, менә безнең бүрек шушылай әзер булды. Ул инде табынга кайнар килеш бирелсә бик тәмле була. Менә ашларыгыз, чәйләрегез тәмле булсын.